Очрашу ачык мәҗлес үткәрергә булдык. Менә чыннан да Актаныш районы, әгәр дә уйлап карасагыз, республиканың иң матур җирендә урнашкан. Безнең суыбыз да бар, урманнарыбыз да бар, болыннарыбыз да бар, халкы яхшы. Менә үзебез яшәгән җирлекне яратып, хөрмәт итеп, аны алга күтәреп яшәргә кирәк. Менә чыннан да Августовский конференция булды, анда әйтеп үтте, ләр, безнең коллегалар, безнең райондашлар нәрсә ул патриотизм дип. Ә, патриотизмны ә, бер генә сүз белән әйтеп аңлатып булмый аны. Патриотизмны ниндидер аның формуласы да юк. Ләкин чын патриот булырга мөмкинлекләр, мәсәлән, ниндидер ысуллар создавать итәргә мөмкинлекләр бар безнең. Безнең телләребез, гореф-гадәтләребез. Чыннан да менә Бияр Насыйховна дөрес әйтеп үтте. Татарстаннан чыгып китәбез икән, уже чит районнарда, бүтән районнарда тәртип, матурлык күпкә аерылып тора. Безнең республика Россия буенча беренче урыннан алып бару, чыннан да. Авыл хуҗалыгы булсынмы, төзеклек булсынмы, юллар булсынмы. Чыннан да безнең рәисебез Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ул безнең районнар, республикадан алга китү өчен бик зур көч куя. Аны һәр вакытта яратырга кирәк, үзеңнең җирлегеңне яратырга кирәк, матур дип яшәргә кирәк. Бүгенге көндә безнең районнан 140 тан артык егетебез нацизмга каршы көрәшә. Менә бу ничек патриотизм булмасын инде, үзең җиреңне, балаларыңны, сезне, безне саклап, фашизмга каршы көрәштә бөтен көчләрен бир, батырлыклар күрсәтеп, хезмәтләрен куялар. Кичә генә без үзебезнең райондашыбызны тоже җирләдек. Тугадан кайткан Чаллы егете. Туганнар Түк авылында туган. Шуннан кайтып җирләре күренә инәктә булсын. Менә шуларга инде аларның истәлегенә, аларның рухына тугры булып яшәргә эшләргә кирәк. Менә сез укый башладыгыз, уже сез үзегезнең кем буласыгызны, нинди юнәлеш буенча профессия аласыгызны төптән уйлап уже бүгеннән Дин сызганып укырга тиешле. Мәктәпне бетергәндә нинди билгеләрегез була? Мәсәлән, югары уку йортына керәсе икән, кайда да булса, барыгыз да барыгыз да югары уку йортына керәчәксез, белемнәр алачаксыз. Диплом дагы билгеләр өчен сез үзегез эшләсәгез, диплом алганысы яхшы билгеләр сезнең өчен эшли. Бер бер кайчан

уку мөмкинлекләре дә, яшәү мөмкинлекләре дә бөтенләй икенче төрле югары баскычта тора. Моның кадерен белеп, матур итеп укырга кирәк. Тырышып укырга кирәк. Бездән бүтән әйбер таләп ителми. Тәртипле булып, үзебезнең районыбызны, республикабызны яратып, кем кайдан килгән, үзенең яшәгән җирен яратып, телегезне яратып, матур итеп укырга, эшләргә кирәк. Башка әйбер таләп ителми сездән. Иртәгә безнең гуманитар ярдәм китә, Алла бирса, тагын районына. Мин планда үземдә барып кайту егетләрнең хәлләрен белеп, карап, ничек Алла бирса, барып кайтарга дигән ният бар. Исән-сау булсыннар, җиңү белән кайтсыннар. Матур итеп менә шунда килеп Сезгә үзенең булган хәлләрен сөйләсеннәр. Без шуңа ышанып яшибез. Алла бирса, җиңү барыбер да безнең якта булачак. Бернигә дә карамыйча, другого не дано, егетләр, кызлар. Другого не дано. Сезгә ул афәтләрне күрергә язмасын. Ләкин һәрвакытта туган илеңне, әти-әниеңне, туган җиреңне якларга, сакларга әзер шәхесләр булып үсәргә, яшәргә кирәк. Мин кыскача гына сезгә районның саннарын әйтеп, аңлатып үтәм. Район икътисадының төп күрсәткече кеше потенциалы. Аның үсеше илнең киләчәген билгели. Шуңа күрә авыл хуҗалыгы продукция җитештерү, төзелеш, кече һәм урта бизнес һәм башка тармакларның көндәлек проблемалары белән беррәттән беренче урынга сыйфатлы белем һәм үсеп килүче буынны тәрбияләү чыга. Кызганычка каршы, бүгенге көндә районда демографик вазгыять халыкның табигый кимү процессы белән характерлана. Монда нәрсә әйтеп үтәргә була? Чыннан да, безнең бүгенге көндә районда егерме җиде мең кеше яши икән. Шуларның ун меңнән артыгы алтмыштан югары, шуларның ике меңнән артыгы сиксәннән югары яшьтәге кешеләр. Алар инде безнең ветераннарыбыз. Шушы җирлектә, шушы районда хезмәт куйган безнең ветеран абыйларыбыз, апаларыбыз, аларны чыннан да хөрмәт итеп, матур итеп яшәргә. Район халкының уртача гомер озынлыгы 2022 нче елда 74 тә 4 яшь тәшкил итте. Ир-атларныкы 69, 70 яшь, хатын-кызларныкы 79 яшь тәшкил итә.

Башкалары унҗиде, унҗиде бөтеннән сигез процент. Районның икътисади үсешендә төп урынны авыл хуҗалыгы алып тора. Тулаем территориаль продуктта аның өлешенә 40 процент туры килә. Инде әйтеп үтәргә кирәк, чыннан да, Актаныш районы ул чиста авыл хуҗалыгы районы. Актаныш игенчесе дигән исем бар безнең районда. Игенчелеккә районда зур игътибар бирелә. Күргәнегезчә, балалар, быел, быелгысы елда, Быелгы сыйныфта безнең корылык булу сәбәпле, узган елга караганда, икмәкләр күпкә кимеде. Корылык чыкты, шуннан салкын булды, өч көн 10-11 градус маенда салкынлык булу сәбәпле, безнең игеннәр быел тулаем җыеп алу кимрәк булды. Ләкин барыбер дә аның, аның булганын да җыеп алырга кирәк, туры аз күләмдә түгел. Без 776 мең тонна җитештереп уйлыйбыз, узган ел 179 мең тонна иде. Аның, анысын да җыеп алырга авыл хезмәтчәннәренең фидака хезмәте кирәк. Вакытында җыеп алып, югалтуларсыз матур итеп эшләргә. Аларга чыннан да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Алар зур уңышларга ирешер барыбер дә. Актаныш районында районында 3 агрофирма, 14 җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять һәм 53 фермер хуҗалыгы эшләрен алып бара. Аларда 2 меңгә якын кеше хезмәт куя. Үзмәшгульләр һәм 9426 шәхси ярдәмчел хуҗалык авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү белән шөгыльләнә. Шәхси хуҗалыкларда Монда кертеп, 40 меңгә якын мөгезләр итәрлек бар, шуларның 15 меңгә якыны безнең савым сыерлары исәпләнә. Көненә бүгенге көндә район 200 тоннадан артык сөт сава. Күзаллау өчен ел әйләнәсендә авыл хуҗалыгы продукциясен тулаем җитештерү 10-11 миллиард сумга баса. Агымдагы елда авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү күләмен 10 миллиард 900 миллионга җиткереп, 2021 елда чагыштырганда 11 процент үсеш тәэмин итәргә планлаштырабыз. Болай төбәк продуктының иң зур өлешен сәнәгать алып тора. Аның структурасында иң зур өлеш нефть чыгару тармагы туры килә. Татнефть, МНКтарит, Ритек нефть компанияләре елына барлыгы 500 мең, 600 мең тонна нефть чыгара. Шулай ук агрегат заводы, Актаныш сөт комбинаты, Актаныш икмәк кабул итү предприятиесе кебек зур оешмалар уңышлы гына эшләрен алып баралар. Район икътисадының үсешендә кече һәм урта бизнес зур йогынты ясый. Җирлектә 634 хуҗалык итүче субъект эшчәнлеген алып бара. Икътисади яктан актив кече һәм урта 169 предприятие, 462 шәхси эшмәкәр, аларда 3631 хезмәткәр эшли. Үзмәшгульләр саны 1372 гә җитте. Актаныш муниципаль районы бер мең кешегә исәпләгәндә кече һәм урта эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләр саны буенча республика рейтингында унберенче урында тора. Тулаем территориаль продукт күләме кече һәм урта эшмәкәрлек өчен егерме ике бөтен уннан биш процент тәшкил итә. Эшмәкәрләрнең икътисади үсешен районда бар уңайлыклары да булдырылган. Киләчәктә киләчәккә күз тотып, үсеш юлында баручылар Актаныш сәнәгать паркында үз эшләрен алып баралар. Без менә хәзерге көндә монда Промпаркта, Актаныш сәнәгать паркында эш алып барыла. Аккредитация үтәбез дә, аннан соң безнең сәнәгать паркына эшкә керәбез дигән эшмәкәрләр бар. Алар исә ул эшне тагын да алга җибәреп эшләргә кирәк була. Бөтен мөмкинлекләре дә бар аның. 2023 елның 7 ае нәтиҗәләре буенча район буенча уртача хезмәт хакы 48657 мең сум тәшкил итә. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 21 процентка арту. Районның җитештерү потенциалын арттыруда, социаль йөзен үзгәртүдә төзелеш комплексы хәл итүче роль уйный. Агымдагы елда район буенча 923 миллион сумнан артыграк төзелеш һәм ремонт эшләре башкарылачак. Шуның эченнән 377 миллион сум юллар төзелешенә, 316 миллион сум капиталь төзелеш һәм ремонт эшләренә туры килә. Сезгә таныш булган Актаныш үзәгендә иске Идел паркын ачтык республика көненә. Күреп үткәнсездер. Без ике этап белән башта парк ясадык, аннан соң быелгысы елда аның пляжын ачтык. Икенче елга безнең федераль программага кереп, иске Иделнең суын чистарту күзаллана. Дим сәләт кертеп, иске Иделне чистартып, пляжга яхшы условия ясарга әйтеп, шуны эшләп куйсак, бик матур булыр иде. Реалда бар, планда да бар. Күргәнегезчә, э, футбольный манеж каркастен белән ясалган, бик матур, бик яхшы. Футбольный манеж ачыла. Озакламыйбыз аның, э, анда эчендәге эшләре бетте инде аның, бик матур здание чыга. Анда безнең балаларга, сезгә спорт белән, футбол белән шөгыльләнергә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Шунда да барып карарсыз, йөрерсез, Әкияттәге сымак тоже менә шул гимназия сымак матур. Дөресен әйтергә кирәк. 57 нче э, бистәнең бик күп урамнарына асфальт түшәдек һәм башка бик күп эшләр. Барысын да санап, санап чыксаң, бик күпкә китә ул. Шуна да сезнең вакытыгыз да алына. Күргәнегезчә, Гамил Азал урамына Зөбидәмирга менә тротуар эшләп бетерәсе бар. Сезнең сорау буенча ул, сезнең әти-әниләр.
Э, сезнең әти-әниләр сорауы буенча. Ул йөргән гөлүкләр куркынычсызлык чараларының берсе булып тора. Төзелгән объектларның барысын да саклап, контроль итеп яшьләргә эшләргә кала. Авылдагы проблеманы хәл итүдә үзара салым программасы роле гаять зур. Ягымдагы елда барлыгы 57 миллион 750 мең сумлык эшләр башкарылуны планлаштырабыз. Моны онытып үтәргә кирәк, мәсәлән, авылларда үзара салымга үзләре авыл кешеләре планлаштыралар, җир авыл советләре белән нинди эшләр башкарыла, Шуңа үзара салым акча кертәләр дә, шул төшкәтап карап республикадан безгә килә дә, ул акчага юллар салына, сулар кертелә, коймалар тотыла. Эшкә тапкырланып, пендлар бар. Әйе, эшкә тапкырланып, республика безгә, менә ул бит бик зур ярдәм. Менә 57 не өчкә бүлегез дә инде. Вот менә шул сумма килеп чыга сезнең. Ул акчага коймалар тоталар, зиратларда коймалар тоталар, сулар кертәләр, юлларны төзекләндерәләр. Һәм бата үзләренең бүтән башка кирәк-яракларына Договорлар бик бик зургы, бик яхшы программа. Бүгенге көндә кешеләрне торак белән тәэмин итү проблемасы хәл итү буенча районда даими эш алып барыла. Районда бер кешегә торак белән тәэмин ителеш 29,4 квадрат метр тәшкил итә. Безнең район инде э, гореф-гадәтләр, милли мәгариф сакланган әйдәп баручы районнарның берсе. Чыннан да күргәнегезчә балалар, безнең шаулап торган бөтен Рәсәйдә генә түгел, ул чит илләрдә булып кайткан Агыйдел Зурбуй ансамбле бар, дәүләт ансамбле. Бик матур. Үзебезнең театрларыбыз бар. Сәнгатькә, җырга, музыкага, театрга гашык республика безнең. Республикада шулай и безнең районыбызда шулай. Районыбызда, ишеткәнегезчә, белгәнегезчә, безнең легендарный шәхесләр бик күп. Ул Әлфия апаның улы. Сезнең үзегез музеегыз да бар. Андый музейлар бик юк. Моторның кадерен белеп, мотор итеп укып, яшәгез, эшләгез. Сез белем алган мәктәп республикада берничә генә, менә чыннан да. Без Рөстәм Нургалиевичкә, безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәймиевичкә, Шәймиевкә бик зур рәхмәтле. Ул бүтән районда юк ул, чыннан да, кадерен белегез. Мондый мәктәпләр юк. Шундый районга шундый бүләк бирелгән икән, югары дәрәҗәдә укытучылар, менә яхшы укучылар бар икән, аның кадерен белеп, матур итеп укырга кирәк. Тырышып укырга кирәк. Куйган хезмәтегезгә барыгызга да чыннан да укытучылар безнең укучылар сезгә бик зур рәхмәтен әйтәсем килә. Укуыгызда уңышлар, безнең укытучыларыбызга уңышлар телим. Уку елын матур итеп, тагын да югары күрсәткечләр белән тәмамлап, мәктәп нинди, чыннан да балалар югары күрсәткечләр белән тәмамларга кирәк. Тырышып укыгыз. Тырышып укысагыз, бөтен шикләрдә чыга сезнең алдыгызда. Мин менә үзем 10 нчы классны бетергәннән соң Чаллалар автомеханик техникум Кампига кердем, политехнический институтка. Армиядан кайткач соң, укыйсы килмичә, яшьлек җүләрлеге белән аны башладым. Ләкин барыбер дә дөнья таләпләре шулай булгачтан, Фән техникумда, кече училищеда, шуның арасында эшләп, автомеханический техникум, энергетический университет һәм финансовый экономик институтның МБА программасы буенча укып чыгарга мәҗбүр булдым. Инде мин укыткан, шушы дәрәҗәгә кергән кешеләребез өчен, җитәкчеләребез өчен бик зур рәхмәтләр әйтәсе килә. Тырышып укыгыз, Башка бер нәрсә дә таләп итәмәс иде. Әти-әниләрегезне саклагыз, яклагыз, укытучыларны саклагыз, алар нервларын саклагыз. Сез булдыра торган балалар. Все получится, рус әйткәндә. Все получится, Алла бирсә. Инде мин бу безнең гимназиянең хезмәт коллективына, именно сезгә, укытучылар коллективына сезгә рәхмәтем әйтәсе килә. Анда кешеләр чыгасы килми.
Калыгыз, берәр Безнең мәктәпләребез дә, барлык мәктәпләребез дә бик көчле, безнең укытучыларыбыз коллективлары көчле. Һәрбер мәктәпнең үзенең изюминкасы бар, үзенең матурлыгы бар. Безнең халкыбызның да матурлыгы бар аның. Татар телебез яңгырап тора, матур телебез. Тешләребез матур, киемнәребез матур, халкыбыз матур, җитәкчеләребез бик абруйлы җитәкчеләр.

техник белемнәр алу өстендә эшләгез егетләргә, кызларга калалаем. Тамыз бүгенге көндә хәзер технологияләр югары дәрәҗәгә менеп китте. Даже комбайннарда хәзер джойстик белән управлять итә. Джойстик белән программирование компьютер белән. Кондиционер астында егетләребез эшли. Джойстик белән. Чип чиста. Алай дип көлмәгез, безнең күпме студент кызларыбыз кайткачтан эшлиләр.

Икенче елны мәктәпне бетергән, бетерү өчен уже сез бүгеннән эшли башларга тиеш үзегез өстендә. Юкә кала гына экзаменнарга белән түгел, бүгеннән тырышып укыйсың. Все получится. Шул. Шул балалар, сорауларыгыз бармы? Әле булмаса бар. Булмаса төгәллибез.
Әле беренче дәрес түгел. Уңышлар, исәнлек, саулык.
Менә тырышып укыйсың.